Vatesalonika va vumbirhi, ku avanyisa ka vumbirhi. Loko ti ri ta ku ta ka Hosi ya hina Yesu Kreste ni ta ku hlengeletana ka hina hi ya eka yena, ha mi kombela hi matimba vamakwerhu, mi nga hatlisi ku pfilunganyisiwa miehleketweni ya n'wina ni ku tshukisiwa, hambi ku ri hi moya wun'wana kumbe hi ku vulavula kun'wana. kumbe hi papila rin'wana leri nga vuriwaka leswaku ri huma eka hina, ku tiyisa leswaku siku ra Hosi sweswi ri fikile. Mi nga xisiwi hi munhu ni swintsanana, hikuva siku ra kona a ri nga ti loko ku nga si ta ku lahleka lokukulu, ni loko ku nga si humeseriwa erivaleni munhu lowo homboloka la nga ta helela eku loveni. Munhu loyi u lwa ni hinkwaswo leswi vuriwaka leswaku swi ni vukwembu, kumbe leswi gandzeriwaka, kutani a ti kurisa ehenhla ka swona. A ku a ya tshama etempeleni ya Xikwembu, a ri karhi a ti vula leswaku yena hi yena Xikwembu. Xana a mi tsundzuki leswaku loko ndza ha ri na n'wina a ndzi tala ku mi byela timhaka teto xana? Kutani mi tiva lexi sivelaka munhu lowo homboloka ku ta sweswi, ku endlela leswaku a humeseriwa erivaleni, loko nkarhi wa yena wu ta va wu fikile. Hakunene, ku homboloka loku tifihlaka ku le ku tirheni ni sweswi, kambe loyi a ku sivelaka ku tikomba u ta ya emahlweni a ku sivela ku fikela loko a susiwa. Kutani hi kona loko munhu lowo homboloka a nga ta humeseriwa erivaleni, kutani Hosi Yesu u ta n'wi dlaya hi moya lowu humaka enon'wini wa yena, a n'wi lovisa hi ku kwetsima ka yena siku a taka. Loko munhu lowo homboloka a humelela hi matimba ya Sathana, u ta vanga mahlori ya tixakaxaka ni swikombiso swa vunwa ni swihlamariso. U ta tirhisa tindlela hinkwato leto biha ta vuxisi ehenhla ka lava yaka eku loveni, va nga lava nga amukelangiki ntiyiso hikuva a va nga wu rhandzi, va ala ni ku ponisiwa. Hikokwalaho, Xikwembu xi va rhumele moya wa ku tixisa lokukulu leswaku va pfumela leswi nga vunwa. Ku hela ka swona hileswaku lava nga amukelangiki ntiyiso, va nga lava tsakeleke tindlela leto biha, va ta avanyisiwa. Swa hi fanela ku khensa Xikwembu masiku hinkwawo hikwalaho ka n'wina vamakwerhu. N'wina lava Hosi yi mi rhandzaka, hikuva Xikwembu xi mi hlawurile leswaku mi va lavo rhanga ku ponisiwa, hi moya lowu mi endlaka lava tengeke ni ku pfumela ka n'wina eka ntiyiso. Xikwembu xi mi vitanele swona hi evhangeli leyi hi mi tiviseke yona, leswaku mi averiwa ku kwetsima ka Hosi ya hina Yesu Kreste. Hikokwalaho, vamakwerhu, Yimani mi tiya, mi namarhela timhaka leti hi mi dyondziseke tona hi nomo kumbe hi papila. Sweswi ke, i ngi Hosi ya hina Yesu Kreste hi xiviri, ni Xikwembu Tata wa hina la hi rhandzeke, la hi nyikeke, hi tintswalo ta yena, ku chavelela loku nga heriki ni ku tshemba lokunene, va nga tiyisa timbilu ta n'wina, va mi nyika matimba ya ku endla ni ku vulavula hinkwaswo leswi nga swinene.